My people, we thank Baba God oh, we no allow us see another day oh, like this so. Today, the matter when I go dey talk, na the matter when dey affect everybody oh. Ah, our eye don pee for wetin we don see. Na this fuel matter where we dey go for our country Nigeria.

How I wan take tell people say na our highest denomination na I take dey buy one litre of fuel? The suffer too much because if you look the story, this fuel dey tied to everything make we dey do for this our country. Na na na food wey dem dey bring, na anything at all fuel dey. Make we dey realistic to ourselves na, make dem fit let the poor breathe. Everything make dem just dey give us na citizens na im na im just dey na im just dey carry all the burden. Which one government dey help us dey carry? Make government see do some wey be say na dem still carry. Na we we we we dey pack everything. This fuel issue na go affect businesses. All those small business wey e be like dem dey get patronage now from outside their state now. Imagine now say you dey somewhere like um like um Edo state now or you get business for Abuja now and person enter state for instance dey deliver am go Delta state, you no know how much go be delivery fee? You wey be sey you be de buyer sef wen you go even first hear de delivery fee you weak, you go just sey um madam oga abeg I no dey buy am make una chillax I go find where buy am for my for my side for here if at all. Dem dey kill businesses, things dey go on even pipu wey dey drive all those um buses wey dey drive along all of dem don park their motor, most e be sey mostly de ones wey dey do balance and carry na the ones wey even get their own bus by their self now everybody dey run enter gas dem wan go put their change their motor to gas cng before you know na that one na don see increase am those days that time how much for that cng twenty five naira a litre na dem dey buy am now now na e don enter two hundred and something no be small small you go take dey ride before you know you go see you go see cross the one thousand Where we dey go for this country? See dollar, they no dey talk that one. See pound, see euro, they no dey talk am. Everything dey go up, dey go up, dey go up. And na we wey be the citizen, na we dey chest everything. Which one government dey help us dey che- chest? How, how as a nation, Nigeria, we dey call ourselves the giant of Africa. Citizens no fit chop three square meal. Even one square meal na don turn don turn problem. Where we take get am wrong? Na renew hope dem promise us, but this one na ah, the hope no gree renew o. Di situation dey hopeless wen you go sleep wake up sef to even ginger yourself come come down from your bed make you take go find your daily two k e go dey even dey hard you. Even di daily two k di transport fare go first chop am before you go fit even get di daily two k. Pipu dey trek now dey go work because pipu no fit afford transport fare. Imagine normally transport wey you dey use two hundred naira a day before you go dey hear one thousand. Wetin dey pain me about di increment wey we dey experience for dis administration na sey If the increment no be like with hundred naira, with fifty naira, with two hundred, you go just see something go just increase with like ten thousand, five thousand. Wetin dey happen? Where we dey go? We no go fit continue to live life like this now. People dey suffer seriously. See the period now when we dey now na na school fees period. Some parents just dey no fit afford school fees. No people don chop go go school and na new class all of them enter. You go buy new uniform, you go buy new book, you go buy new this one, new that one. How they want to see money to buy am? People they work, salary na still the same. Okay, they don't increase minimum wage now, they don't make am 70,000. But they don't drain and come up for everybody body now. For now, one, two, 1,000 for some place, one, two for some place. How you want to cope if for this time now you be bricklayer, you be tailor, you be barber, hey, how you wan take do business? You go buy fuel one thousand, how much you wan come, how much? That one thousand naira fuel wey you see buy na the fuel wey be say dem see tie their nozzle o, dem go tie nozzle, tie nozzle, tie nozzle wey you go see buy one thousand naira fuel, at the end of the day e go be like say na one five a litre you buy, how you wan take bring that money come out for your, if you be tailor, if you be barber, and every other people wey dey use um, fuel, how you wan take bring am come out? Everything as e dey see this in head, e go come out. Businesses dey close down, people dey close down business because they no fit cope again. This one na the highest. People dey suffer, suffer full outside. People no fit eat, people no even fit chop. No be talk of say they wan buy fish or they wan buy meat put for the food. I dey with one woman the other day, even the woman dey gist me story. Ah, ah, omo shete for our nation. Nigeria. The woman say na every two o'clock every day eh, she and her children take dey shop as e be say na holiday period so every two o'clock when I say two o'clock how na still dey do am once two o'clock reach like this they go start once one o'clock reach they go start to dey cook latest two two thirty e go done You don ready? When you ready, they go cook, they go eat together. When they eat together, they wash plate, they go deal oh, till the next day again. That one on life. That one don't be life now. How we go dey live with all the things when God don't bless us with for this country? How we go dey live like beggars for our own nation again? Eh? I don't understand. The politicians no even dey help matters at all. E no get the problem when be say they dey say make their chest with all the suffer me dey outside, see the way our politicians dey live lavishly. Suffer dey outside with citizens dey buy fuel one thousand, one two. Presido dey buy private jet. That one no suppose to be the issue. That one suppose to be wetin dey worry our presido na. Think about the citizens. Think about wetin dem dey pass through. It's when it's administration come, now just suffer, suffer, suffer, suffer with your day. You know, they even if they do things the way we they do them before. May our government see hear us, may our government see help us out. Because this one not too much. Because you don't get motivation when you want to motivate people this period. Everybody they down. Everybody dey down. Ah ah, na so we want to dey live life. Make una do something about the situation o. Nigeria no fit continue like this. Nigerians no fit continue like this. My people, una do.